F'dak iż-żmien, Ġesù raġa' daħal fis-sinagoga u kien hemm raġel li kellu idu niexfa. u qagħdu jgħassulu jekk ifejqux f'jum is-Sibt biex ikollhom fuqiex jixluh. Imma hu qal lir-raġel li kellu idu niexfa, Qum, ejja fin-nofs. Imbagħad staqsa lilhom, X'jiswa li tagħmel nhar ta' Sibt, ġid jew deni, issalva ħajja jew toqtolha? Iżda huma baqgħu siekta. U xeħet ħarsa qalila madwar u fuqhom, imnikket għall-aħħar. minħabba l-ebbusija ta' qalbhom, u qal lir-raġel, Midd idek. Dak meddha u idu reġgħet ġiet f'saħħitha. U l-Fariżej ħarġu, minnufih bdew jiftehmu mal-Erodjani kontra tiegħu, kif jeqirduh. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. X'kienet l-intenzjoni ta' Ġesu' għall-kmandament ftakar f'jum il-Mulej u qaddsu? Il-kittieba u l-Fariżej Riedu jaqbduh. Jikser ir-ritwal ta' Jum il-Mulej, li għalihom kien is-Sibt. Ħalli b'hekk, ikunu jistgħu jakkużawh li qed jikser il-liġi ta' Alla. Fi ftit kliem, imma b'tifsira qawwija, l-Evanġelista Luqa jikteb, Ġesù għaraf ħsibijiethom. Huma kienu mimlija bil-korla u bil-mibegħda lejn Ġesù. Għaliex kienu jpoġġu ir-raġunamenti tagħhom ta' x'inhu tajjeb u ħażin fuq kollox, saħansitra fuq Alla nnifsu. Ġesù juri l-iżball li kienu fih billi jindika l-intenzjoni ta' Alla għal jum il-Mulej. li tagħmel il-ġid u ssalva ħajja, aktar milli li tagħmel id-deni u tiddistruġġi ħajja. Aħna l-insara Niċċelebraw il-Ħadd bħala Jum il-Mulej biex infakkru l-opra tas-salvazzjoni ta' Alla f'Ġesù Kristu u l-ħidma tal-ħolqien il-ġdid li hu wettaq bil-mewt u l-qawmien tiegħu. Li nistrieħu f'Jum il-Mulej hu mod kif nesprimu unur lejn Alla għal dak kollu li hu għamel magħna. Dan il-mistrieħ imma ma jeskludix il-parteċipazzjoni fil-quddiesa u t-tqarbin imqaddes u l-imħabba li għandna nuru lejn il-proxxmu tagħna. Jekk aħna verament inħobbu lill-Mulej fuq kull ħaġġ'oħra u fuq kull persuna, allura din l-istess imħabba ser tkun l-istess għajn li minnha inħobbu wkoll lill-proxxmu tagħna kollu. Inti tonorah lill-Mulej bil-mod kif tiċċelebra l-jum tiegħu, il-Jum tal-Ħadd? Bi preparazzjoni tajba għall-quddiesa permezz tal-qrar u t-tqarbin u bil-mod kif turi mħabbtek f'servizz lejn kulħadd? Għażiż Mulej, fir-rebħa tiegħek fuq id-dnub u l-mewt fuq is-salib u bil-qawmien tiegħek, inti tajtna t-tama ċerta li għad naqsmu miegħek fil-mistrieħ etern għal dejjem fil-ġenna. Indur lejk, għażiża Ommi Marija, inti li diġà tinsab bir-ruħ u l-ġisem fil-ġenna, Itlob miegħi biex inħalli lil ibnek jittrasforma lil qalbi b'imħabbtu ħalli nkun nista' nobdi b'qima l-preċett tal-jum tiegħu billi niċċelebra kif jixraq il-quddies u nservi lil ħuti l-bnedmin kif int u ibnek